Күндү Тааһаҕарпыт нэһилиэгин олохтоохторо, тыыл бэтэрээннэрэ, сэрии кэмин оҕолоро, Эһигини барыгытын Кыайыы сэттэ уон биэс сылынан, өрөгөйдөөх үөрүүлээх күнүнэн итиитик истиҥник Саһарҕа түөлбэ олохтоохторун аатыттан эҕэрдэлиибит! Баҕарабыт эһиэхэ ыраас халлааны, эйэлээх олоҕу, дьолу-соргуну! Өссө биһиги эҕэрдэлиибит биһиги түөлбэҕэ олорбут билигин Сунтаар улууһугар олорор баар-суох соҕотох тыылбыт бэтэрээнин Мария Петровна Поскачинаны, сэрии кэмин оҕолорун Мария Семеновна Иванованы, Дмитрий Михайлович Харлампьевы, Дмитрий Афанасьевич Поскачины, Мария Гаврильевна Иванованы эмиэ бу үөрүүлээх күнүнэн эҕэрдэлиибит Эһиги, оҕолоргут, сиэннэргит, хос сиэннэргит үөрүүлэринэн угуттанан, өссө даҕаны уһун үйэлэргэ дьоллоохтук-соргулаахтык олороргутугар баҕарабыт

Онно манна кыстаах илдьибиттэр эбит мин күрэрдэхпинэ онтон сэрии сэрии иһигэр буоллаҕа диэтэ ол Ытаахха олоро илдьибиппит быһыылаах онно Ытаахха сэрии бириэмэтигэр Мөтөт диэн оҕонньор ол хоргуйан өлбүтүн хайын оҕолор кыра кыра оҕолор аанын ойоммүт көрөр буолар этибит Оннук. Уонна то сэрии бириэмэтигэр ээ сэрии бүтүүтүгэр бу сэрии бүппүтэ диэни туохтаабаппын ол наака ханна эрэ хайылыкка олорбут буолуохтаахпыт били кыстаан тайылларга тайылларга дуу тайыла бэрэтигэр да олорбуппут быһыылаах. Онон туоххай бу диэн ол ити кыайыы бырааһынньыгын туох тылыгар мустууларга уоххун билбэттэх киэҥ эйгэ суох буоллаҕын дэриэбинэҕин онтон таарыйа обургу буолан сэрии бүппүтүн кэннэ муончабын да туора иликпинэ буоллаҕа дии дьэ онно киһи суох буолан оҕолору сүүһү сүүһү энниҥинээҕи көрүүгэ туох тыллар этэ бостуктуур этибит Икки-үс буоламмыт. Уонна ити кибинэн баргын аанынан игин Уйбаныап Былатыаны кытта Уйбаныап Былатыан арыый улахан. Онно кини кинини кытта ол куодарыһан доо дьонум да суох ханна да ыйдалларын билбэппин ол ханна ыал ким тугу бэстэринэн сайылаан сүүһү бостуктаан сайылыы этим. Уонна тоҕо Былатыаны кытта, Былатыан ийэтин кытта сылдьар онно этэрбэстээх кини. Кини онон-манана бырахтаан этэрбэс ийэтэ бэччээн биэрэр ону сүүһү хомуйа тахсарбытыгар дьиэттэн кини кэтэн тахсар, онтон ойуурга тахсан баран атаҕын устан миэхэ уларсар. Мантан огурдук ол сыыһа хомуйарбытыгар ону кэтэ түһэн баран киирэрбитигэр син мииркини кэтэн киирэрбитин ийэтэ оҥоо биэрэҕин диэн баарын оҥоро булла. Олуһун инньэ гынар этибит. Ордук сайылаан оттон пиэрмэни сайын оччолорго ханна мэттирэн таҕыста да, хайын хаста да көһүрээччилэр. Инньэ буоллахтааҕына илигин улахан алааһынан ордук ханна оттоон бүттүлэр да онно көһөрө сылдьаннар сайылаталлар былыр сүүһүнү үөндэ гынаҕа. Онтон оттон ол курдук үлэлии сылдьан баран муната арыый обургу арыый обургу буоллаҕым буолуо. Оҕус муннун кыайар буолтум кэннэ дьэ ол бэртэххэ буолан аны оҕус сиэтиитигэр сайын окко оҕо сиэчиитигэр үлэлээн барбытым. Онтон Юрга дьэ ол арыы улаатан от от от үлэтигэр оҕуска оҕуһунан оккааһыы буолар оччолорго онно арыы улааттаан аайы туохтааннар арыы кынар буолла диэннэр ол от тиэйээччиҥ иһин оҕуска буолан хаалаҕын кыдамаһытын туһунан кырдьаҕас оҕонньортор буолаллар кыдамаһыт ол иһэ турааччы кыдамаһыт оҕонньортор буолаллар ол биһиги дьэ ол дьэҥкир оҕолор мустаммытын харбааччы эмиэ ол буоланнын харбааччы ол ордук силлэн туохтаахпын онтон кэлин олумне сайын бостууктуу силлэн дьэ ол Биһиги эрэйдээх атах мунньаҕар эрэйдээх күһүҥҥү хаһыҥҥа дьэ ардьахха үлэ буолар этэ. Сорутумнуга хаһыҥҥа тураҥҥа сыыһа хомуйаҕын онно хаһыҥҥа хардыгаччы кэһэйдэҥҥин аны атаҕыҥ быһан ирдэҕинэ ыксааҥҥын сыыһы сааҕар сыыһы ииктээтэҕинэ дьэ ону атаххын туохтугун кэлэн угаҕын онтуҥ маҥнай итийэр онтон аны Туохтан-хантан дөссө биир айахха аһыы-кыһыы боҕо буолар. Ону да кылыйан кэһэ-кэһэ оҥурдук үлэлээн-хамнаан кэбилэммиппит кыра илдьэн. Онто таарыы улаатан үстээн аайы иһиҥҥир үлэҥ барыта эбиллэн улаатан иһэр, ол кытымалыыр да буолаҕын иҥин. Онтон кэлин отоол дьиҥнээхтик үлэлиир буолан баран арыый обургу Уон алтабар хаспар буоллаҕа буолбут Таҥкыр отоо холкуос араас үлэтигэр сылдьыбыт сылдьар этим. Онтон манна холкуос холкуостар саҕана оҕолор ээтэ манна нэһилиэк барыта урут арыы улаатан сүүрбэччэлээҕин сүүрбэччэ миҥнэнэ буоллаҕа дии уон аҕыстаах аҕыстаах ырыттахпына холкуостар Таҥкыр Былыр бу нэһилиэктэринэн сылдьан дьэ ол күрэхтэһиилээх эҥин табаарыстыы көрсүһүү диэн буолар этэ сылга хаста даҕаны. Онно тэҥкэ дьэ ол ханна да буоларгын булгуччу көрдөөн буланнар симниир онно спортивнай диэн тустуу диэн атах оонньуута диэн күрэхтэһиилээх буолар этибит уонна кэнсиэрт онно барытыгар иллэ сылдьаллар этэ Оччолорго таарыы кыанар эрдэхпинэ арыы улаатан иһэммин манна нэһилиэк ээ нэһилиэк оттон ыһыахтарыгар чаҥкыр оттор тустууннан атах оонньуутунан син бу нэһилиэкпэр баҕас лаппа туох оҕустук сылдьыбытым атахпынан иһин кыанар да этим Атаҕын үрдүгэр уонна бу нэһилиэктэргэ хороҕор оройуоҥҥа да киллэрэллэр дьэ курдук сылдьан улааппытым. Онто кэлин оттоо бу арыы улаатан кэргэннэнэн бараммын кэргэннэммитим кэннэ эмээхсиммин кытта холбоспутум кэннэ икки сыл үөрбүтэ үһүс сыл үөр сылгыга сылгыһытынан ылбыттара Сылгыһытынан онно оччолооҕу оҕо киһи аахантан туох улахан таҥас кэлиэҕэй? Тэлириэккэ ыстаан оҕото тэлириэккэ оһоон уонна бүттээҥ олус ону кытта туох халтырыктааҥ буолла уһуох да буолуо оннук сылдьан оттон уһун кыһыны бу туоруйар этибит оччолорго таһырга көрүүтэ диэн хайдахайдаа үлэ буолар этэ маҥнай күһүн оттон оттон бүттүҥ даҕаны Туох баар сылгыны оччолорго сылга элбэххилэ аҕыс сүүсчэҥҥэ сылга аҕыс сүүстэн тахса сылга буолар этэ кур курсурга. Ону барытын итиннэ бу Хааскыыр диэн сиргэ өрө харыйытыгар бэтэрээ өттүгэр дьонно мустараллар мунньабыт сылгыһыттар бары элбэх буолан Дьон мунньан бараммыт туох баар нэһилиэк кыанар өттө бары киирэммит ол ити өрүс кумаҕар киллэрэн өрүһү харбатабыт. Өрүһү харбатан үүрэннэр харбаталлар. Оттолорго тыыннан киирэллэр уонна биһиги оттол эдэр өттө аттаах-аттаах хатыы-хатыы ол бары хаайаммыт өрүскэ киллэрэн оттон аһыгы үөрэнэн хаалар өрүһү харбаан туорууллар уонна өрүскэ онно өрүһү харбаан өрүһ арыытыгар уҥуорга өрүһ арыыга үллүргүт өрүллэр. Онно күһүүллэр, онтон күһээтилэр даан да онно уҥуор тахсаммыт убаһатын онно быыһаан ылан баран үллүргү мастаахха үүрэбит өрүс уҥуор. Онно күһү, онно күһүнү быһа онно ыһыллабыт, ыһыллар этибит.

Мастааҕы мастааҕынан тэбэрэ турбут. Онтон хойут биир сыл бу холкуос саҕана тоҕус сылгытын дьэ кииннээтэхпит диэннэр туохха биһиэхэ холбооһуйдубуттар, тааһаҕарга кииннээтибит диэннэр. Ону Мастаахха таһааран кыстатым, мастаахха үүттээххэ күһүн буолла. Өрүс тылбытын кэннэ холбообуттар, ону мастаахха таһааран дьонно аһата-аһата хастара туохтуур буоллаахпыт. Ол сылдьанара биир биир бириэмэҕэ биир атыырбыт киирэн туох хастара таһаарбыппыт киирэн баран хаалбыт. Дойдутун диэххэ Аппаайа үрэҕэ батан

ыһыах буоллун, туох буоллун, барытыгар оон дьүрэтим. Тылга бириистэрэ диэн бастаатахына элбэҕэ биэс солкуобай, онтон икки, икки үс солкуобай буолар. Дьэ ону даллаххына алдьархай баһаам барытын ол иһин барытын игин хомуйар этимэ иккин атах оонньуутугар тустууга ылаттыыр этим. Оннук. Онтон ото кэлин

Сэмэн бу Потапов Сэмэн оччолорго кырдьаҕас киһи буолар сэрииттэн үүн кэлбит ол эрэйдээҕиттэн хойут пенсияҕа тахсаары тахсан туохтаан баран доруобуйата кыайбат буолан уурайар буолан хаалта. Ол уурайарыгар оттоо бу сылгыга үөрүйэх сылгыга уһуннук үлэлээбит киһитин ол аҕыйах сыл уурайбытым кэннэ төттөрү ол кини туохтаан ол сылгыга ыстаарсайынан киирэммин үлэлээбитим бу пенсияҕа тахсыахпар диэри. Пенсияҕа тахсан бараммын пенсияҕа тахсан бараммын да ол улаханнык олорон хаалбытым уахтан кир кадровай булчут курдук бу саха бултарга бултаа сылдьыбытым. Эмиэ даҕаны отчуттар хайын окко буоллаҕына син-биир ол дойдубар Мастаахха дьобонугуттаан иҥэ сылдьыбытым. Ол да оттон үлэ үөһүгэр ыһыллыбыт курдук ханным. Билигин да то бу пенсияҕа тахсан бараммын ол булчутун аһыллыбытым, онтон кэлин ол билигин да то сүүһүбүн аспын көрөммүн син довольно доруобуйаһа ордук бачча ааспар бэрэ олоробун. Оҕо уруу диэн оттон оҕо уруу туһунан эттэххэ быһа тарыйан элбэх Сэттэ сэттэ төрөппүт оҕолоохпун тоҕуста тоҕуста оҕоломмуппутуттан эттэ иккибит этэ биирбит отуттатыгар тиийэн баран тэҥнээхтээбитэ ууга дэҥнэнэн биир уолбут буоллаҕына кыра аҕыс ыйдаан тоҕус ыйдааҕар дуу курдук эмиэ итии ууну туохтаан быстыбыта Маната билигин ол итис сэттэ оҕом ыал сиэн бөҕө, хос сиэн бөҕө билигин оттон улахан баай дьоллоох киһинэн ааҕынан олоробун бу дьиэбэрдэ. Өссө да олорбохтообут киһи диэн баҕа баһаам. Оҕолор оҕолор сылаастарыгар көрүүлэригэр-харайыыларыгар ата билигин кинилэр күн аайы оҕолорбун кытта биир-биир кэпсэтэ сылдьабыт. Онтон туттулар дьалкай дьаай киһиэхэ ата бу олоҕун үйэлээх, үйэлээх сааһыгар ата дьоло оҕолоро буолаллар. Мин оҕо туһугар диэн бэйэм киһи оҕону көрдөхпүнэ билигин да ымманыйа сылдьабын. Көтөҕүөхпүн баҕарабын да, кыайбаппын да сылдьаммын. Маннык. Уонна туох хадьаайытан билигин оттоҕо эдэр сааспар наһаа оннук айдахха туохтук эрэйи көрөн туохтаабыт курдук кылдьыбы ханаабаппын ото олоҕуҥ оннук буоллаҕа тугу даҕаны улахаҥҥа уурбаккын били оччолорго булуохтааҕын курдук барыта сылдьан кэлбит сылдьан олохпун бу олорон кэллим Мин Наумовна Мария Гаврильевна Кыргыдай нэһилиэгин нэһилиэгиттэн уман аҕыс көстөөх сиргэ Харыйалаах диэн сиргэ төрөөбүтүм аҕам Наумов Гавриил Николаевич түөртэн алта сааһыгар ыалдьан өлбүтэ ийэм Наумова Пелагея Егоровна манна кэлэн олохсуйан олорон кырдьан ыалдьан өлбүтэ Бэйэм оскуоланы бүтэрээппиттэн сүөһүбү үлэлээн барбытым. Икки сыл үлэлээн бараммын, түөрт сыл үлэлээн бараммын үөрэнэ барбытым булгаахтар үөрэҕэр. Онтон кэлэммин уонча сыл детсадка сэбиэдиссэйдээбитим. Сэттэ уон сыллаахха ыал буолбутум Иванов Анатолий Николаевич диэн уолга кэргэн тахсаммын үс кыыһы төрөтөн үөрэттэрэммин ыал гынаттаатым Улахан кыыһым бат баҕайыга диэт саадка воспитателлыыр түөрт оҕолоох, биир сиэннээх, орто кыыһым Бүлүү куоратыгар олорор түөрт оҕолоох, үс сиэннээх, библиотекаҕа үлэлиир кыра кыыһым манна ветврач, үс оҕолоох.